Ыттисем аяккарах вырнаҫҫӗ те йӗркипе ҫитеймерӗҫ. Пуҫ лекенсем пур. Нумай мар ҫавӑхта. Каласа илес килет кунта ҫамрӑксем Алла ҫырӑнакан журнал кӑларса тӑраҫҫӗ. Елена Анатольевна тӑрӑшнипелен ку ӗҫе пирӗн Анатолий Меркурьевича хӑй вырӑнне пуҫланӑччӗ. Вӑл тунӑ ӗҫне малалла илсе пырать. Ҫӗрӗ, унӑн ҫӗрӗ пултаруллӑ, творчество енчен тавра курӑмлӑ Елена Анатольевна Тойнова. Ӑна малашне те ҫак ӗҫре пысӑк ҫитӗнӳсем тумасть. Сывлӑх, ҫирӗп сывлӑх сунас килет. Ҫавӑн пек тӑрӑшулӑх палать, яланах ҫапла вӑл ӗҫлетӗрччӗ.
Спасибо, спасибо.
Тавтапуҫ, Николай Михайлович. Эпир те ватӑсем тӳрепе калассӑн кашни кунах тесе сӑвӑ ҫинче анраса лармастпӑр сӑвӑ ҫырасси ӗнтӗ. Кирлӗ вӑхӑтра кирлӗ чухне сӑввине те ҫыратпӑр. Май пур чух учительне парса тенӗ пек кӗнекесене те кӑларкалатпӑр. Ӗҫре ҫитмелӗхсем ҫук тесе калама ҫук. Акманӑн икӗ юр кӗнеки тухнӑ. Вӑтшав кӗнекене тухнӑ ҫирӗм пӗр юрра. Кӗсхине ҫыса халхум пек кӑларасшӑн. Вот, художество коллективсен умне вӗсене валеҫсе патӑр, сӑкӑряван пулнӑ пуль те. Ну, укҫи ҫитменнипелен ҫав япаласене пир тӑваймастпӑр. Шел, шел, полицем пурте куҫ умне тухмалла япаласем. Итлемеллине, конечно, итлемелле. вуламаллине вуламасть. Паянхи мероприятие халалласа темелле. Малтанах условӑр чӑвашсенче эпир яланах шкулсенче, ҫӗрлерен мероприятисенче чӑваш чӗлхине мала мар тесе, атте-анне чӗлхине асрах тытса унпа калаҫмалла тесе калатпӑр, калатпӑр. Вот. Сахал мар вӑй хуратпӑр вӑй. Вырӑн вырӑт кунтарасшӑн сирӗн мар унта сире. Хисеплесе ҫак мероприятие мӗн кӗске кӑна кӗске ҫӑвӑл кӑна Чӑваш чӗлхи урокӗнче сӗнсеччӗҫ. Ҫырмашкӑн вӑрмар кӑна калав. Вара ӗҫе пӑхса тухатпӑр терӗҫ. Кашниншӗн пулӗ терӗҫ сӑн-хак хаклав. Мана ҫыратӑп тӑршшӗ хавассӑн. Ҫакна тума мана плати йывӑр мар. Епле-ха пултӑр чӗлхӳне савсассӑн? Аплӑ хусан, ӗҫлет пулат вӑрман. Шухӑшӑмсем те сыпӑнса пыраҫҫӗ. Пур уҫӑмлӑх тени-имшенте. Хӑлхасенче вӗсем хитрен янӑраҫҫӗ. Сӑнарланать асамлӑ чунсемпе. Тӑван чӗлхе епле хитре ӳсес чаплӑ. Санпа кӑларнӑ май тӑхӑнсем, калаҫнӑ май тӑхӑнсем. Аттене чӗлхи пуян сӑваплӑ. Санӑра асамлӑ шухӑш-туйӑмсем. Шӑп ҫавӑнпах санпа тӑван юлатӑп. Паян-ыран та ҫут пуласлӑхра ырми-канми пӗр вӗҫӗмех туптатӑп ӑсталӑха сан урлӑ пурнӑҫра. Эп савӑнатӑп манӑн эс пурришӗн, ҫут тӗнчере эс маншӑн чи хакли. Ман халӑха саваҫҫӗ ыр юрришӗн, вӑл нихӑҫан та пулмӗ ют кулли. Калав ман тӑван чӗлхе ҫинчен-ҫке. Ырхак пӑрса чысларӗҫ ӗҫӗме. Чӗлхе хитре, ҫемҫе питпе чечен-ҫке. Эп ҫак кайла хаклавшӑн хатӗрччӗ вӗҫме. Манассым ҫук, паян та малашне те, илемлӗ те хӑватлӑ чӗлхене. Эп хатӗр итлеме ват канашне те. Вӑл пур чухне парӑнӑҫ ҫук ҫӗре, тӑван чӗлхе, эс иксӗлми пуянлӑх, пулса юлан ҫитес ӗмӗрсенче. Самантлӑха ҫеҫ мар, шансам, яланлӑх, кашни чӑвашӑн ҫӗмлет чӗринче. Тепӗр суйне амӑн пӗртӑван тӑванӑма халалласа ӑна хисеплесе Вӑт манӑн Роза аппам вӑл эпӗ иккӗн кӑна унпалан пӗҫсе пурӑнӑҫ ҫак ҫут тӗнчене килнӗ. Ҫавна халалласа сакӑрмӗш ҫул тултаран пире ҫыртӑм. Ҫавна та итлесе пухсамӑр. Пирӗн иртнӗ пурнӑҫӑмӑр ҫинчен тенӗ вулатӑн те ку тӳррипе каласан. Пӗртен-пӗр тӑвана, Роза аппана сакӑр вунӑ ҫул тултарнӑ май чун-чӗререн хисеплесе вӑрӑм ӗмӗр сунса асӑнмалӑх. Эпир санпа аттесӗр ӳснӗ. Эпӗ санпа, аттесӗр ӳснӗ, пире курма пире пӳрмен, ҫаплах йывӑрлӑха та тӳснӗ пушкӑрӑмпа выртса йӗмен. Епле пулсан та тӑрантарнӑ, пире-анне пурпа ҫукпах, ҫапла вилессинчен хӑтарнӑ, ҫырлахнӑ тӗрлӗ курӑкпа. Курӑкӗсем-ши сиплӗ пулнӑ, ансаччӗ шӳрпене сыпма. Ҫав шӗвекпе-ҫке хырӑм тулнӑ, анчах кунпах тӗрек анман. Хӑш чух анне пӗҫеркелетчӗ, пултӑранран ҫӗре шӳрпе, тимӗртӗрен татса килетчӗ ҫӳренӗ хыҫҫӑн кунӗпе. Юрать, ик килшӗн пӗр ӗнетчӗ. Куҫатчӗ вӑл черетленсе, пӗр эрнерен киле килетчӗ, ӑна тӑраттӑмӑр кӗтсе. Эрне хушши те вӑрӑм тетчӗ ку пулнӑ пурнӑҫ йывӑртан. Ҫав хушӑра ура кӗрекӗ чакатчӗ кайнӑран-калтан. Рахмат пашалӑхӗн тутийӗ кайса тӑрать чӗлхе ҫинче. Вӑлта кунне пӗрре ҫеҫ лекнӗ. Каҫхи апат вӑхӑтӗнче. Апат чылай чухне пулатчӗ. Йӑлӑхтарман ҫӗр умӗнчен. Ӑна хырса анне ҫӑратчӗ. Хурҫӑнлӑхпа ҫӑраличчен. Ҫав хуртӑш ҫӑкӑр пек пулатчӗ. Пиҫсе ҫитсессӗн хуранта. Унпа чун аперех юлатчӗ, часрах ҫич хурантан антар. Пуян ҫӑкӑрӗнчен чун писнӗ, ытларӗ йӳҫӗ пулран. Ниверӗпе ҫӑвар ӑш пиҫнӗ, ҫирӗмленсе ҫыпҫӑнран. Мӗн тӑвӑ? Пуррине ют синӗ, каймас ку кӑмӑла темен. Мӗн чуль ҫиес ӗнтӗ ҫак симӗс, чуна пӗртте тивӗҫтермен. Ҫавна курах-ҫке эс ҫӳрерӗн, ват Сӗмпӗре эрнесерен, чун петли ҫӑкӑра кӳрейрӗн, пире эс ҫӑлтӑн вилӗмрен. Эс хӑв та ун чухне ачаччӗ, ҫапах ӑнланнӑ пурнӑҫа, ҫиме ҫитменнипе апачӗ йӑлтах ҫухатнӑ канӑҫа. Тавах сана. Вӑйкӑрамарӑн, ӗҫлерӗн пӗр леҫсенче, ферма кӗрсен унтан тухмарӑн, вӑй хутӑн мӗн ватӑличчен. Сан мӑшӑру илмех пулсан та, ӳстертӗн ывӑлпа пӗр хӗр, телейӗм ҫук тесе халь ан тӑр, вӗсен ҫеҫ пултӑр сывлӑхӗ. Пур виҫӗккӗшӗн унӑку халь, савӑнӑҫу йӑлт-тусенче, сан сӑнунта ҫиҫетӗр кулӑ, тӗл пулнӑ ыр самантсенче. Епрехский вӑхӑт сисӗнмесӗр, паян-и сакӑр вуннӑра, Куркурине аса илмесӗр тӑма пулать-и-ха вара? Асаилӳ пӗтни пуянлӑх. Илем кӳрет-ҫке ӗмӗре, Ан пултӑр пурнӑҫран аянлӑх, Пӗр тикӗс аптӑр ҫеҫ чӗре. Пире Турри кӳрсе хӑварнӑ ҫак ырӑ ҫут тӗнчене. Пулсан та пурӑнӑҫ тӑварлӑ инҫет ырри патнех чӗнет. Эппин, эпир санпа пурӑнар-ха. Сая ямасӑр ыррине сывӑ чух пӗрле ларса савнар-ха, юрлар-ха пурнӑҫ юррине. Чӗресенчи хуйха мансах та хисеплесе тӑвансене, халь пурлӑх пулмасан та сахӑр, чунтан савар тӑван ене. Калу сире пуҫӑма тетти тӑванки. Каҫар пата нумай. Каланӑ. Николай Михайлович, сире ҫитӗ пуҫтарчӗ.
Халӗ сирӗн умӑрта Тутарстанри чӑваш ҫыравҫисен пӗрлешӗвӗн пайташӗ Николай Трофимович Зимин.
Вӑйӑ ҫитӗнне ирттересси Йӑлана кӗрсе пырать. Ҫак яла, йӑла мана ҫав тери савӑнтарать. Паян пысӑк праҫник пирӗн, пысӑк уяв. Кунта чӑвашсемпе пӗрле представители татарский народа, русский народа и так далее пурне ҫавӑнпа та вырӑсла калаҫсан та, тутарла калаҫсан та, чӑвашла калаҫсан та никам та паян пире киленнӗ, никам та вашлуха турӗ. Кам вара ҫак уява йӗркелекен?